קול ישראל פון ירושלים, שלום אייך אלע אונזערע צוהערער, האט זענען די נייעס פון טאג געליינט פון אברהם זאקס? דער פרעמיער מיניסטער בנימין נתניהו וועט מארגן ארויס אויף א באזוך אין מאסקווע, ער וועט זיך דארטן באגעגענען מיטן רוסישן פרעזידענט ולידאמיר פוטין.

אלע אמעריקאנער סענאטארן האבן נעכטן גערופן דעם פרעזידענט דאנאלד טראמפ צו שטעלן הילף פאר דער אידישער אמעריקאנער קהילות וואס ווערן אטאקירט מצד אנטיסעמיטן. אויף דער מיטטיילונג רופן זיי אויך דעם יוסטיץ מיניסטער און דעם אינערן מיניסטער זיך צו שטעלן אין קאנטאקט מיט אידישע ארגאניזאציעס און פארשטארקן די באשיצונג ארום זיי. די סענאטארן ווארענען אז אויב די מאכט ארגאנען וועלן נישט פירן קיין באלדיגע אקציעס, וועט עס שטעלן מענטשליכע לעבנס אונטער א וועזנטליכער סכנה. נעכטן האט מען עוואקואירט פֿינף אידישע צענטראלעס אריינגערעכנט די אנטי דעפעמאציע ליגע צענטראלע אין ניו יארק פון זייערע בנינים מחמת מען האט זיי באדראעט אז מען האט געהאט געשטעלט באמבעס

ס'האנדלט זיך אין אַכט טויזנט דאקומענטן וואס באשרייבן די אויסשפיר מעטאדן פון דער געהיים ארגאניזאציע. דאס רעכנט אין זיך אריין אויך אונטערהערן דורך פארגעשניטענע טעלוויזארן און קאמפיוטערס. דער דאקומענט שילדערט ווי אזוי קען די אגענטור נאכשפילן נאך בירגער אויך דאמאלט ווען זייערע טעלוויזארן זענען פארמאכט און זיך באנוצן מיט דער אינטערנעט סיסטעם.

שבת נאך קעלטער און אין צפון לאנד וועט ווייטער גיין א רעגן. די העכסטע טעמפרעטורן וואס זענען פאראויסגעזעהן מארגן מיטאג צייט, אין ירושלים ביז פֿינף און צוואַנציק גראד, באר שבע און תל אביב דרײַסיק, חיפה זעקס און צוואַנציק, און אין אילת ביז נײַן און צוואַנציק גראד מארגן מיטאג צייט. דאס איז געווען דער טעגליכע באריכט פון דער אידישע עדיציע פון קול ישראל.

א גוטן אויבן איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צו נייך מאיר דוד איר האט נארוואס געהערט א נייעס באריכט פון אברעמי זאקס פון קול ישראל אין ירושלים אן א ר' לידער אויף אידיש לאמיר אייך דערמאנען די נעמען פון די לידער איר האט געהערט בינה לאנדא וואס האט געזונגען פורים ליד חזן וויליאם וואלף און דזשאן מעי וואס האבן געזונגען זינג זשע אלע אידעלעך, עמנואל פישער האט געזונגען שושנת יעקב און לודוויג זאץ האט געזונגען דער הייליגער פורים. און לאמיר יעצט הערן א פרעזענטאציע לכבוד פורים וואס עס האט אונזער א טייערע פארשטארבענע מיטגליד פון אונזער פראגראם מרים ליבנסון עליה השלום געמאכט אין די ניינציגער יארן לכבוד פורים התנאה. אזויפיל דורות שוין אריבער און צייטן דורכגעשוועבט פארביי, דאך לעבן מיר נאך איצט אריבער די אלטע צייטן פון דאס ניי, אט זעה איך אחשורוש שוטה

ווען זי איז ניט געקומען, האָט ממוכן, איינער פון די זיבן האַרן, געזאָגט, ניט אַקעגן דעם קעניג אַליין האָט געזינדיקט די מלכה ושתי, נאָר אַקעגן אַלע האַרן און אַלע מדינות, און די מעשה וועט אַרויסקומען, וועט זיין אַ בזיון, אַ ערגערניש פאַר אַלע מענער. דאָס, פאַרשטייט זיך, איז נאָך געווען איידער מיר פרויען האָבן געקראָגן אונזער פרייהייט. האט אחשורוש ארויסגעגעבן א באפעל צו באשטראפן ושתי און געבן די מלוכה'שאפט צו אן אנדערער. ער האט געשיקט אויפזעער אין אלע מדינות פון זיין קעניגרייך, פיל יונגע מיידלעך זענען איינגעזאמלט געווארן אין דער הויפטשטאט שושן, און אזוי איז אויך אסתר, וועמעס אידישער נאמען איז געווען הדסה, צוגענומען געווארן אין הויז פון קעניג, און אסתר האט נישט אויסגעזאגט איר פאלק און איר אפשטאם, ווייל מרדכי איר אנקל האט באפוילן. אין פאלאץ האט אחשורוש, וועלכער איז נישט געווען קיין גרויסער חכם און נישט קיין קליינער נאר, גרויס געמאכט א רשע, א רשע המן בן הנדסה האגגי, און ער האט ארויסגעגעבן א באפעל אז אלע זאלן זיך בוקן און קניען פאר המנ'ן. און מרדכי הצדיק, אסתר'ס אנקל, וועלכער האט אויך געהאט א צוטריט אין קעניגליכן הויף, האט זיך פאר המנ'ן ניט געבוקט, און ער האט אפן געזאגט אז ער איז א איד. ווען דער רשע המן האט זיך דערוואוסט דערפון, האט ער באשלאסן אויסצוראטן, אומצוברענגן, ניט נאר מרדכי, נאר אלע אידן.

און דער קעניג האט ארויסגעגעבן אזא באפעל, אז אלע אידן, פון יונג ביז אלט, פרויען און קליינע קינדער, זאלן אויסגעהארגעט ווערן דעם דרייצעטן טאג אין צוועלפטן מאנאט אדר, לויט א גורל, אפאר וואס המן האט אויסגעקליבן דעם טאג. ווען מרדכי האט דאס דערהערט, האט ער יאמערליך געוויינט, צעריסן אויף זיך די קליידער,

המן איז זייער שטאלץ געווען מיט דער איינלאדונג, נאר ווען ער האט באגעגנט מרדכי אין קעניגליכן הויף, און מרדכי האט זיך צו אים ניט געבוקט, איז המן זייער אין כעס געווארן און האט באשלאסן צו בעטן דעם קעניג ער זאל אים ערלויבן אויפצוהענגן מרדכי, און המן איז געווען אזוי זיכער אז דער קעניג וועט אים ערלויבן, אז ער האט דערווייל געהייסן צוגרייטן א הויכן בוים, פֿופֿציק מייל הייך, אויף וועלכן מרדכי זאל געהאנגן ווערן, האט געראדע געטראפן אז יענע נאכט האט דער קעניג ניט געקענט שלאפן, האט ער געבעטן אז מען זאל פאר אים פארלייענען פון די קעניגליכע ביכער, און מען האט פאר אים געלייענט ווי מרדכי האט אמאל געראטעוועט דעם קעניג'ס לעבן, האט דער קעניג געלאזט רופן המנ'ן און אים געפרעגט, וואס זאל מען טאן צו דעם מאן, וועמען דער קעניג וויל צייגן גרויס כבוד. המן האט געטראכט, וועמען דען וויל דער קעניג ערן אויב ניט מיר? האט המן צום קעניג געזאגט, דעם מאן וואס דער קעניג וויל צייגן גרויס כבוד זאל מען אנטאן א קעניגליכן מאנטל, ארויפזעצן אויפן קעניגס פערד, און זיין גרעסטער באאמטער זאָל דעם מאַן אַרומפֿירן איבערן שטאָט און אױסרופֿן, כּכה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אַזױ זאָל געטאָנט װערן צו דעם מאַן, װאָס דער קעניג װיל אים אָנטאָן כּבֿוד. האָט דער קעניג געזאָגט צו המנען, נעם באַלד דעם מאַנטל און דעם פֿערד און טו אַזױ צו מרדכי דעם ייִדן, קײן זאַך זאָל ניט געמינערט װערן, המן האט דאס אלס געמוזט טון, און איז אוועק אהיים זייער טרויעריג, און ווען המן האט דערציילט זיין ווייב זרס אלס וואס אים האט געטראפן, האבן זיינע קלוגע לייט און זיין ווייב זרס געזאגט צו אים, אויב פון א אידישן אפשטאם איז דער מרדכי וואס דו האסט זיך אנגעהויבן, און ער האט אנגעהויבן פאלן פאר אים, וועסטו ניט אויספירן אקעגן אים, נאר פאלן וועסטו פאלן און פאלן, און נאָך ווי זיי רעדן אַזוי זיינען אָנגעקומען דעם קעניגס קאָמאַנדירער און געוועלט צו ברענגן המנען צום מאָלצייט וואָס אסתר האָט געמאַכט. און דער קעניג האָט ווידער געזאָגט צו אסתרן, וואָס נאָר דיין פאַרלאַנג, אסתר, וועט געגעבן ווערן, עד חצי המלכות, ביז אַ האַלבער מלוכה. און אסתר האָט געזאָגט צום קעניג, מיין לעבן, און דאָס לעבן פון מיין פאָלק איז אין גרויס סכנה, אין גרויס געפאַר, מען וויל אונז אלעמען אומברענגן, און אסתר האט געוויזן אויף המנ'ן און געזאגט, אט דער גרויזאמער שונא המן איז דער קעניג פול געווארן מיט צארן, און האט געהייסן אויפהענגן המנ'ן און זיינע צען זין אויף דעם בוים וואס המן האט צוגעגרייט פאר מרדכי, און רייטער זענען ארויסגעשיקט געווארן אין אלע לענדער אין נאמען פון קעניג אחשורוש, און געחתמעט מיטן זיגל-רינג פון דעם קעניג, וועלכער האט דערלויבט די אידן דעם דאזיגן טאג זיך נוקם צו זיין צו זייערע פיינט, דעם פערצנטן טאג אין דעם מאנאט פון חודש אדר, אבער צום רויב האבן אידן ניט אויסגעשטרעקט זייערע הענט. און מרדכי איז געווארן דער שני למלך, דער צווייטער צום קעניג, און האט גענומען אויף זיך און אויף אונזערע קינדער, אז עס זאל ניט בטל ווערן צו האלטן אט די דאזיגע צוויי טעג, פורים און שושן פורים, אזוי ווי עס איז געשריבן וועגן זיי, יאר איין און יאר אויס, אלע, אלע יארן, די טעג פון פורים זאלן ניט

מענטשן פון פאלק וועלכע וועלן שפילן די ראל פון מגילה העלדן, די פורים סעודה געפייערט אין אוונט מיט גרויס רחבות, די ארעמעלייט זענען געזעסן נעבנאן און דעם ערשטן פלאץ פון די פורים מאכלים האבן פארנומען די קעפלעך און די המן טאשן, דער שלח מנות איז איינער פון די שענסטע מנהגים וועלכע ווערט הארציג אויסגעפירט, דער ארעמאן שיקט א קליינע מתנה און קריגט צוריק גוט באלוינט.

אבער קיין שום המן האט ניט געקענט חרוב מאכן אונזער אידישן גייסטיגן כח, וועלכער האט אונז דורכגעטראגן דורך פייער און פלאם אין אלע צייטן און אין אלע לענדער. מיר אמעריקאנער באוואוסטזיניגע אידן און אונזערע און אונזערע קינדער פייערן ביז היינט מיט באגייסטערונג דעם יום טוב פורים. אין אונזערע פראכטפולע שולן ווערט געלייענט די זעלבע מגילה מיט דעם זעלבן אלטן ניגון, קינדער קלאפן המנ'ען מיט דעם זעלבן האס און הנאה,

אין אונזער אלט נייע היים אין מדינת ישראל האבן מיר אויפגעלעבט ווידער אונזערע ימים טובים פונדאסניי, זיי זענען אונז נענטער געווארן ניט נאר אין גייסט נאר אויך אין צייט, עס איז ווידער אמאל באזיגט געווארן א המן. אונזער תורה, אונזער גלויבן אין גערעכטיקייט, אונזערע רעליגיעזע מנהגים און טראדיציעס האבן אונז ווידער דורכגעטראגן דורך פייער און פלאם און געבראכט אונז צוריק אהיים, דער גרעסטער נס פון אלע ניסים. דערפאר טאקע איז אויך היינט צום טאג פורים א פרייליכער פאלקס יום טוב אין מדינת ישראל, דורך די זעלבע טראדיציאנעלע וועגן באצויבערן די פורים קארנאוואלן מיט זייער שיינקייט און עס הילכן מיט בטחון די פרייליכע פורים געזאנגן.

הייבן זיך אן מיט א ה'. און וואס איז דער אונטערשייד צווישן זיי? דער אונטערשייד איז נאר אין יארן, ביידע האבן נישט געדארפט ווערן געבארן. המן האט געוואלט אונז אלעמען פארניכטן, און היטלער האט געזאגט, אויף די אידן קען איך פארציכטן. זיי הייבן זיך ביידע אן מיט א ה', ווייל ביידע האבן געהאט איין אידעע, להרוג ולאבד איז געווען זייער פאראל, דעם אידן אומברענגן אויף אלעמאל. דאס איז זיי אבער ניט געלונגן, דעם זיג איבער.

פון רעקארדירונגען פון חסיא סגל, דאס איז חסיא סגל'ס לענגערן שמועס, רעדע, וועגן דעם ענין פון אידישן הומאר, און אויך מיט אסאך אידישע וויצן און חכמה'לעך, איך האף אז איר וועט הנאה האבן, האט א פרייליכן פורים.

עס איז דא א טעאריע אויב אידן האבן אזא מין הומאר ווייל זיי האבן זייער פיל צרות, און אנדערע זאגן אז אידן האבן אזא הומאר ווייל זיי האבן געדארפט זיין קלוגער ווי אלע אנדערע פעלקער כדי מען זאל קענען בלייבן לעבן. אבער עס איז דא נאך א טעאריע וואס לייגט זיך מער אויפן שכל, א אידישע הומאר קומט פון לידישן לערנען. מ'האט אזויפיל געלערנט חומש, און מ'האט אזויפיל גע פארטייטשט יעדע ווארט, יעדע פרק, אז מ'האט פארטייטשט דאס מיט פארשידענע געשיכטעס, מיט מעשות, מיט אנעקדאטן, האט אבער אידן איינגעווארצלט אין געדאנק אז זיי אנצונעמען לעבן, גאנצן לעבן, אויף וואס מ'דערציילט א אידן א מעשה, איז נישט גענוג וואס דעם דערציילט זיי, מ'דארף וויסן פון וואנעט די מציאות שטאמט עס, ווער האט עס געזאגט, וועמען מ'האט עס געזאגט, און ערשט דען אייער'ס עס אלץ דערקלערן, ווייס איך נישט צו ער האט נאך גלויבן. עס איז אבער דא ביי אידן אז די גאנצע מעשות און די געשיכטעס און די אנעקדאטן ווערן גערופן מיטן נאמען א חכמה, אז א איד זאגט א אנעקדאט זאגט נישט קיין וויץ, מען זאגט א חכמה. טאקע אמת אז סיי אידן האבן געווען גערעדט אין חכמות, איי אינגאלע וואס טראגסטו פאטער פאטער, טאטע, איך דארף אפאר נייע שיך. זאגט דער פאטער, שלמה'לע, מיר האבן ביידע געקויפט מיט א יאר צוריק שיך, און איך נישט טראג נאך אלץ די זעלבע פאר שיך, און דו שוין צעריסן דריי פאר. רופט זיך אן דער אינגל, דאס אינגעלע, צום פאטער, דו גייסט איין טריט, דארף איך מאכן דריי, גיי איך דריי מאל שנעלער פאר דיר, נו, מעג איך צוניצן דריי פאר שיך. דאס איז טאקע א חכמה פון א קינד. אבער ס'דא אנדערע ערקלערונגן וואס זענען ניט אזוי קלוג, אבער זענען קאמיש. א ישיבה בחור פרעגט א זיינעם א חבר, זאג מיר שלמה, פארוואס דארף איך האבן אויף די הויזן א חוץ א גארטש איך שלעק עס? איך וועל ערקלערן, זאגט ער, מיר לעבן אין א נייע מאדערנע וועלט, דארפסט עס פארשטיין, די ערד

און אלע באשולדיגן מער צובראכענע לוחות, מ'מוזט האבן ניט קיין נעמא סעך נאר אייוועלט צובראכענע לוחות, וויפיל קאסט דאס? איך האב א צאלן, איך האב גענוג געלט. דאס איז אין אי חכמה אבער א אידישע לערנען אין אידישע לערנען ניט אלעמאל דער גרעסטע וויל צו קענען. א איד איז געקומען צו גיין צום רב און זאגט, רבי, איך האב א צאלן צען טויזנט דאלאר, איך וויל ווערן א קער. רופט אמאל א קרן גיט מיר א סאליר אומזיסט הייבן אן כ'וויל ווערן א קרן זאגט די רב קען איך קויפן אזא זאך אבער האסט זיך אנגעצעפעט אז ער די רב איז געצערט מילא ער האט געגעבן אסאך געלט געמאכט א גרויסן מאלצייט און געזאגט פון היינט מארגן וועט ער וויסן זיין אז משה שלמאוויטש איז א קרן. נו, גוט. נאכן צופעסן אל די סעודה, גייען צו די אידן זאגן זיך הער זיך איין, משה, פארוואס האסטו זיך געוועלט צאלן אזעלכע געלט און פארוואס ווילסטו זיין א כהן? פארשטייט זיך זאגט ער, מען מקנא, מיין ברודער איז א כהן, מיין טאטע איז א כהן, וויל איך הער זיין א כהן. איז געקומען אין א שטעטל און מען האט אים איינגעלאדענט צו זיין א, ניטאך איינגעלאדענט, מען האט אים געוואלט אויסהעלפן זאל זיין א גוטער רב, נו, ווי אלע מאל אין די שטעטלעך ווען מען קומט צו פארן איז די פרויען לאדענען אים איין אויף א מאלצייט א פרייטאג צו נאכט, דעם ערשטן מאלצייט איז ער געווען ביי די פרוי ביי די ערשטע פאמיליע, האט די פרוי געזען ער האט זייער האלט דעם לאקשן קוגל. אויפן קומענדיגן פרייטאג האט צוגערופן די חבר'טע און זאגט זי דערויף גיי צו דיר מאך א לאקשן קוגל א דריטן מאל א פירטן קומט ער צו גיין א פערטן מאל ער זעהט א רעסטענע לאקשן קוגל זאגט זי פרוי פארוואס זעהסטו אן לאקשן קוגל זאגט ער כ'וועל זאגן אויף אלע אכילות ווייסט וואס פאר ברכות צו מאכן אויף ברעט אויף וויין אויף אויף אבער א לאקשן קוגל עס קריכט מיר שוין פון קאפ ארויס פון נאז ארויס האב איך נישט קיין ברכות אויף פאר קעלערס און טעסטן. א רבי געקומען מיט א רעקאמענדאציע, ער זוכט א שטעלע, ער האט א זייער א שיינע בריוו א רעקאמענדאציע, די בריוו זאגט אז דער רב קען מען גלייכן צו משה רבינו, מען קען אים גלייכן צו צו צו איינשטיין, מען קען אים גלייכן צו גאט, מיר האט מען צוגעכאפט אזא מער נער'ן צו אזא מער רב, אבער זיך ארויסלאזן נאך עטליכע מאנאטן נאך די רב טעג אויף כפרות,

נאך א מעשה דערציילט מען אז משה רבינו איז געקומען צו גיין צו גאט און זאגט ער זיך איין רבונו של עולם אלע מערצופארענע ישראל פויערעם און אידן און ניט געלערנטע פראסטע אלע די גאנצע וועלט איך משה בארויבען די אידן פון מצרים מיר צו קעוועלען ישראל ניט אריינגעלאזען איך וויל זען ישראל זאגט גאט משה ביסט טאקע גערעכט מאך צו די אויגן און די זענען ישראל. ער מאכט מיט די אייגן ער געפינט זיך זיס ביי שמיר, זאגט שמיר מעשה'לע וואס טוסטו דא, זאגט ער מיר קומען זיע ישראל ווי אלע מענטשן וואס איך איך ווי מיר קומט עס נישט, זאגט ער אוי העל מיר מאכן פאר דיר א פאראד כ'וועל דיר ווייזן ישראל, קענעך דאך נישט געזען אזא ישראל, דערווייל רופט די טעלעפאן האטליין ווער רופט דער אמעריקאנער פרעזידענט, און שמיר זאגט צום פרעזידענט ווייסט ווער דאס איז, זאגט ער ווער?

רוף אים אויף דעם פרעזידענט זאגט אז זאג אים עס אויף ענגליש אז די לעצטן מאל כ'האב גערעדט צו א בוש בין ער געבליבן געשטעקט פערציג יאר אין מדבר אפילו ס'א בוש איז א כוס. א איד איז געוועלט ווערן א מיניסטער אין ישראל, געוועלט זיין אין כנסת, נו, ווי קען ער ווערן א כנסת אב, ער לעבט דארטן ניט, ער איז דארטן ניט, אבער ער האט זיך אפגעצעפט דארט געבן געלט פאר ישראל, ער האט אזוי לאנג גענעגעט ביז וואס מען אין כנסת האט אים געזאגט, אקעי, לאמיר מאכן פאר א מיניסטער, זאל ער געבן די געלט פאר ישראל און זיי גוט. האט ער געגעבן געלט. וואס פאר מיניסטער מאכט מען? מען געמאכט א מיניסטער ער זאל מיניסטער פאר טוריזעם און מיט א געבאר טאשן טיכעל מיט א רויערשל צו די חיפה ביי ברעג ים אויף א העכע געביידע און געזאגט הער זיך איין רבי איד אז ווען א שיף פארט ארויס אדער אריין זאלסטו שפאכעלען מיטן טאשן טיכעל און זאלסט זאגן פאר געזונטערהייט און אז א פיש שיף קומט צוריק זאלסט זאגן קומט אריין געזונטערהייט און דאס איז ער געווארן א מיניסטער פון טוריזעם.

עס איז אלעמאל דא נייעס, געשיכטעס, מעשות ווי מענטשן קומען אמעריקא און מען דארף זיך אביסעלע צופאסן צום נייעם לעבן, דערציילט מיר אז דריי בחורים זענען געקומען צו פארן אין ניו יארק מיט א שיף, איינער געווען א שוסטער, און איינער געוועזן א זייגער מאכער, און איינער געווען א שניידער, האבן זיך אפגעמאכט אין צווייער ארום זיך ווייטער טרעפן אין ניו יארק, זיי אנקומען צווייער ארום.

זאגט ער זאגט מיר ווי איז ער געווארן אזוי רייך זאגן זיי אין אמעריקא דארף מען וויסן ווי צו האנדלן ערשטן זאך דארף מען בייטן דעם נאמען און צווייטן דארף מען ארייננעמען א שותף א מענטשן א שותף וואס זאל קענען רעדן ענגליש נו איז ער אוועק געפארן און צוויי יאר ארום זיך ווייטער געטראפן ווייטער דער שוסטער קומען אויסגעפוצט שיין מיט א שיינע מאשין און דער זייגער מאכער זייער א שיינע מאשין.

איין טאג אויפן חברה קדישא געזאגט דיין ווייב איז געשטארבן, זאגט דיין חברה קדישא ווי קען עס זיין מיט צוויי יאר קאריקע האט מיר בארעדעגט אייער ווייב זאגט איך האב חתונה געהאט נאכאמאל, אוי זאגן זיי מזל טוב מיר האבן עס ניגעוואוסט. איך דא נאך געסיכט אלך מעשות פון ביענער

כ'האב יעצט א פידעש און מסתבר איך זעה אז כ'האב יעצט א שיינע ריינע כפרה. אין ישראל לערנט מען איסור אידיש, אידיש איז געווארן כשר אין ישראל, און אסאך מיטל שולן לערנטן אידיש, און דער לערער איז אריין לערנען אידיש האט ער געזאגט אזוי, א קו מוקעט, א שעפס מעקעט, א קאץ מיאוקעט, א פייגעלע זינגט אויפן פייגל, א הונט בילט,

אין ישראל געווען זייער א שיינער בחור, א ישיבה בחור, ארעם בטיטוס, האט מען געהאט וואנט צו לעבן, ער האט געליינט אין אמעריקע, איז דזשערנסאן איז געווארן א פרוי, א מאן איז געווארן א פרוי, און געווארן זייער רייך, איז ער אוועק צום דאקטער, איך וויל אויך ווערן א פרוי, זאגט דער דאקטער, ס'נישט אזוי פשוט, אחוץ די אפיראציעס, מ'דארף זאגט ער, גייסטיג צופאסן זיך, זאגט ער, דייגעניץ, ממילא מיט אים מאך די אפיראציע און ער דארף קומען צום דאקטער גייט צו א סייקיאטריסט איז די טאר אן אבאכער פארפארן געווארן דער דאקטער וואס אים אפערירט פארט אין ירושלים אזוי שטייט א שיינע פרוי אין ירושלים אין א נייט קלאב און זי איז אנגעטון אין גאלד און זילבער און איר נאמען איז פיפי ער גיט א קוק צו דער ישיבה בחור אנגעטון אין איינגעטונקט אין גאלד און זילבער.

א טאג ערב פורים וויל איך אייך הארציג באגריסן מיט דעם פרייליכן וואונדערבארן יום טוב. איך ווינטש אייך איר זאלט מיר אלע זיין געזונט און שטארק, זאלן שטענדיג זיין פרייליך אין אייערע היימען. איז שוין געווארן א טראדיציע אז אויף פורים איז גוט צו דערציילן פארשידענע אינטערסאנטע געשיכטעס און קאמישע זאכן, איז הערט זיך א קליינע חסידישע געשיכטע. מען דערציילט אז דוב בער פון מעדזשיריטש האט אמאל געזאגט צו זיין א תלמיד, איך קען דיך ניט אויסלערנען די צען יסודות פון עבודה, פון גאט-דינסט, אבער דו קענסט זיך אויסלערנען זיי ביי א קינד און ביי א גנב. ביי א קינד קענסטו אויסלערנען דריי זאכן, א קינד איז פרייליך אן קיין שום סיבה, א קינד זיצט נישט קיין איין מינוט ער זאל עפעס נישט טון, ווען א קינד וויל עפעס שטרעבט ער צו דעם מיט עקשנות. פון זיין זייט, א גנב קען איך אויסלערנען זיבן זאכן, ערשטנס, ער טוט זיין ארבעט ביינאכט. צווייטנס, אויב ער האט ניט פארענדיקט דאס, וואס ער האט געוואלט טאן דער נאכט, זעצט ער פארט זיין ארבעט אין דער אנדערער נאכט. דריטנס, ער און דער, וואס ארבעט מיט אים, האבן ליב איינער דעם אנדערן. פערטנס, ער איז מקריב זיין לעבן צוליב א נישטיקן רווח. פיפטנס, דאס ווער ער גנב'עט צו, האט ביים א זעהר קליינע ווערט, אז ער איז גרייט עס צורצוגיבן פאר א גראשן.

לאכטן. מעכל אוועק שלום עליכם! יא עליכם שלום עליכם שלום ס'איז א פארגעניגן דא צו זיין. גוט און א פרייליכן פורים! א פרייליכן פורים אייך אויך און די אלע צוהערער, ווייסט אז אז פורים איז איז פאר מיר זייער א א וויכטיגע חג ס'איז זייער וויכטיג ווייל מיין זיידע עליו השלום איז געבוירן געווארן פורים און נאך איידער אפילו דער מאמענ'ס מילך האט אריינגעווארפן זיך דעם ריח, דעם ריח חלוצה, דעם וויצלדיגן גייסט וואס דארף הערשן אין דעם חג. ער איז אליין געווען א סטריקובער אייניקל, אט אסאך ווייסן דאס שוין, אז זיין זיידע, מיין זיידנ'ס זיידע הייסט'ס, איז געווען דער רבי ר' וועלוועלע סטריקובער, און וועלוועלע סטריקעווער וואס זיין אמת'ע פאמיליע איז געווען לאנדוי, איז אויך געווען דער זיידע פון מיין זיידנ'ס גליצגעשוועסטער קינד, דעם בארימטן אידישן פאעט זישא לאנדוי. לאנדוין, זישא לאנדוין פלעגט מען אמאל רופן דער אידישער לארד ביירן. נאר ווען מיין זיידע משה וואלט אויך געווען א בארימטער איד, וואלט מען אים אוודאי אנגערופן דער פערטער סטודזש, איז ער קראלי לערי מאל און מויש. איך האב אים אמאל געפרעגט, איז נו זיידעניו, וואס האסטו געטון, עס הייסט, ווי אזוי האסטו געצויגען חיונה אין דער אלטער היים? ענטפערט ער מיר כהאיליש נא, יע יע איך פלעג מיר ארויס נאך שחרית מיט א שטריק, און צוריק מנחה צו מיט צוויי פערד. ס'טייטש זיידעניו, ביסט טאקע געווען א פערד גנב, פארשטעלט פאר א חסיד? זאגט ער מיר, וואס הייסט פארשטעלט? יעדער חסיד איז מדקדק אויף מצוות קח לך, נעם די פאר זיך, א חסיד וואס נעמט נישט, ווערט באלד א ליטוואק, און א ליטוואק פאר א פארטיקער אפיקורס האב איך נישט געהאט קיין ברירה. עד כאן מיין זיידע און עד כאן די סיבה פארוואס ס'איז מיר אזוי וויכטיג פירום. א דאנק, איך האב נישט געוואוסט אזויפיל וועגן דיין יחוס. אוי א ביג יחוס, גרויסער יחוס. איז גוט, וואס נאך קענסטו אונז דערציילן וועגן פורים? וועגן פורים, פאר אזא אידן ווי מיין זיידע איז אלע טאג געווען א שטיקל פורים, נאר פורים ווי איך האב שוין דערמאנט און ווי אלע, בין איך זיכער ווי אלע ווייסן שוין, איז א חג נאר ער איז נישט קיין יום טוב, יא, מען מעג פארן און שרייבן און אנצינדן ליכט, דעריבער זאגט מען אויף מאמע לשון, פורים איז נישט קיין יום טוב, און קישן תחת איז נישט קיין קללה. דאס הייסט אז פונקט אזוי ווי פורים קען אויסזען פון דרויסן פאר א יום טוב, אלע גייען אין שול, די וואס טראגן נישט קיין קאסטיומען גייען זיך אום אין בגדי שבת, מען מאכט א סעודה, מען איז מקיים די מצוה פון ושמחת בחגך און און נאך מיט א שמיטשיק, נאר אין גרונט און נאך אלעמען איז ער פארט קיין יום טוב נישט, און אזוי איז עס אויך מיט קיש מיך און תכות. ס'קאן זיין אז אויף ענגליש וואלט אזא אויסדרוק געגאלטן פאר א קללה, נאר אויף אידיש וואס איז אזוי רייך אין קללות איז ער א פשוט'ער ניבול פה און גיט נישט קיין נישט קיין אמת'ן נישט קיין אמת'ן שטאך א קללה, אן אמת'ע אידישע קללה פארבלייבט אַלע צען זאָלן דיר אױספֿאַלן, דער אײנער זאָל דיר בלײַבן. אַלע װײסן שױן אַף װאָס, נאָר אײנער זאָל דיר בלײַבן אַף צאָנװײטיק. נו, דאָס, דאָס הײסט געשאָלטן! דאָס איז אַ קללה, װאָס טשעפּעט זיך צו צו דיר, גײט מיט דיר אַהײם, גריזשעט דיר מוח און בײנער, ביז דיר עסט זיך נישט, ביז דיר שלאָפֿט זיך נישט, ביז דיר וועט זיך שווינדלט שוין פאר די אויגן מיט עגמת נפש, האי גאטן יו גאטן יו, ווען וועט שוין קומען דער צאן ווייטאג? מ'האט נישט געזאגט אז ער זאל אנקומען תיכף אז פאלן דיר ארויס אלע אנדערע ציינער, ניין ניין ניין מיט אן אלף, דיין איינציג געבליבענע צאן איז א מין סטראכאווע, א מין פארזיכערונג און אינשורענס. דער ווייטאג וועט אנקומען נאר ווען עס געפעלט דעם מקלל, דעם וואס האט דיר געשאלטן, ווען אים ווילטסעך נאר שיקן.

הערשל גלעזער, שלום עליכם. עליכם שלום. אויף אונזער פראגראם היינט לכבוד פורים, אגב א פרייליכן פורים דיר. א פרייליכן פורים. ווילן מיר ארומרעדן די טעמע פון אידישן הומאר בכלל, און דו האסט אנגעשריבן זייער א אינטערעסאנטע ארטיקל לעצטנס אין פארווערטס וועגן דעם הומאר און וועגן דעם לשון. וועגן דער שפראך פון שמעון זשיגענען. יא, איך האב אנגעהויבן א ביסל א נייעם צוגאנג אין פארווערטס, צו לערנען אידיאמען איז דער ערשטער טעקסט פון וואנען איך האב געשעפט אידיאמען איז געווען זשיגאן'ס א מאנאלאג וואס הייסט זייט מיך נישט מקנא, וואו ער באקלאגט זיך אויף, נע, דאס הייסט ער מאכט חוזק, ס'איז דאך סאטירע, ער סאטיריזירט די ישראל געזעלשאפט און ספעציעל זיינע חברים. וואס פירן זיך, כאטש זיי וואוינען אין ישראל, פירן זיי זיך פונקט אזוי ווי אין שטעטל, זיי זענען זייער נישט צופרידן ווען אן אנדערן גייט גוט, און זענען יא צופרידן ווען אן אנדערן גייט שלעכט. איז דאס איז דאכט זיך געווען דער קליין שטעטלדיגער צוגאנג. מען פלעגט זיך אלעמאל באקלאגן אז אידן אין שטעטל האבן נישט פארגונען דעם צווייטן אביסל הצלחה.

ווען ער האט ווען ער האט פארדינט געלט זאגט ער אז האבן די גוטע פריינט גענומען די לעבער, זיי האבן גערעדט אין דער גאל, זיי האבן געשונדן די הויט, זיי האבן געטרעבערט די אדערן, דאס איז אלץ ארבעט פון א קצב, יא, א קצב שינדט די הויט פון א בהמה, א קצב נעמט ארויס די אדערן פון א בהמה ווייל אדערן טאר מען נישט עסן לויט די דינים פון כשרות, אבער דא מיינט ער אז זיי האבן אים געוואלט אומגליקליך מאכן, אז זיי האבן אים געוואלט שלעכטס טון, זיי האבן עס נישט געטון אבער זיי האבן אים בארעדט און דורך דעם האבן זיי אים געוואלט פארשאפן צרות, און צום סוף זאגט ער אז זיי האבן טאקע געזען וויפיל ער האט פארדינט פון פארקויפן זיין יאטקע, איז פון זיי געפאלן שטיקער פלייש, דאס הייסט זיי זענען געווען נאך מער אומגליקליך, יא, איז די, איך ווייס נישט צי מיר וואס זענען נישט קיין קצבים קענען ארייננעמען אין אונזער אידיש די קצבישע אידיאמען, אבער עס איז פארט א. א טשיקאווע זאך אז קצבים האבן אזעלכע אידיאמען וואס מען קען טאקע נוצן נישט נאר וועגן זייער ארבעט נאר אויך מעטאפאריש. און פארשטייט זיך אזעלכע ווערטער שפילן ביי אים ווי ער זאגט זיי דערציילן אז מיין פרוי האט ביי מיר גארנישט וואס אנצוטון, דאס הייסט ער קויפט איר נישט קיין קליידער, און פאר דעם גארנישט וואס זי טוט זיך אן, טוט זי אים אויס. דאס הייסט, אפילו ווען ער קויפט איר נישט קיין קליידער, גיט זי אויס אזוי פיל געלט אז ער בלייבט אן געלט. אבער ער זאגט עס נישט אזוי, ער ניצט אפילו נישט דאס ווארט געלט. ס'איז אלץ מעטאפאריש, יא. זי האט נישט וואס אנצוטון, און פון דעסטוועגן טוט זי אים אויס. דאס הייסט, זי נעמט ביי אים צו דאס גאנצע געלט. איז פון איין זייט אז מ'ווארעט אים, פון א צווייטער זייט אז ס'איז קלאר אז ס'רעדט זיך וועגן געלט, אבער דאס ווארט געלט דארף ער אפילו נישט נוצן. דער יום טוב איז נאר פירען גרויס איז דאן דער רעש ווי ער גייט זעהט איר שיכורען אין יעדער כאפט א נאש